Vakorinto vo sungula ku avanyisa ka vuntshevu. Loko un'wana wa n'wina a ri ni mhaka ya ku tengisana ni un'wanyana, hikwalaho ka yini a nga chavi ku yisa mhaka ya yena eka vamatiko leswaku va yi avanyisa, ematshan'wini ya ku yi yisa eka vahlawuriwa va Xikwembu xana? Xana a mi tivi leswaku vahlawuriwa va Xikwembu va ta avanyisa misava xana? Kutani loko misava yi avanyisiwa hi n'wina, xana a swi mi lulamelanga ku avanyisa mitengonyana leyintsongo xana? Xana a mi swi tivi leswaku hi ta avanyisa tintsumi xana? Swa ku avanyisa timhaka ta siku rin'wana ni rin'wana swona a ha ha vuli. Loko mi ri ni mitengo leyi kongomaka ta vutomi bya siku rin'wana ni rin'wana, xana mi ta hlawula vaavanyisi lava nga riki nchumu ekerekeni xana? Ndzi vurisa sweswo ku mi khomisa tingana. Xana hakunene a ku na un'we wo tlhariha exikarhi ka n'wina la kotaka ku avanyisela munhu ni makwavo wa yena ehosini timhaka ta vona xana? Xana hakunene munhu a nga ya mangalela makwavo wa yena, naswona swi endliwa emahlweni ka lava nga riki vapfumeri ke? Mhaka ya kona hi leswaku ku mangalelana ka n'wina ku komba ku hluleka ka n'wina ni sweswi. ematshan'wini ya swona, hikwalaho ka yini mi nga pfumeli ku dyoheriwa? Ha yini mi nga pfumeli ku dyeleriwa xana? Kasi hi n'wina mi dyohelaka van'wana, hi n'wina mi va dyelelaka, kutani sweswo mi swi endla ni le ka vamakwenu ehosini. Xana a mi tivi leswaku lavo homboloka va nga ka va nga dyi ndzhaka ya mfumo wa Xikwembu xana? Mi nga tshuki mi tikanganyisa. Loko ti ri timbhisa, ni lava gandzelaka swikwembu swa hava, ni vaoswi, ni vavanuna lava endlaka swa tingana ni vavanuna-kulobye, ni vayivi, ni vamakwanga, ni swidakwa, ni varhukani, ni vaxisi, va nga ka va nga ha dyi ndzhaka ya mfumo wa Xikwembu. Hi leswi van'wana va n'wina a mi ri swona, kambe sweswi mi basisiwile, naswona mi endliwile lava hlawulekeke ni lava lulameke, hi vito ra Hosi Yesu Kreste ni moya wa Xikwembu xa hina. Munhu a nga ku, swilo hinkwaswo eka mina swa pfumeleleka. Ina, kambe a hi hinkwaswo leswi pfunaka. Swilo hinkwaswo eka mina swa pfumeleleka, kambe ndzi nga ka ndzi nga fumiwi hi xin'wana xa swona. Un'wana a nga ku, swakudya i swa khwiri, kutani khwiri i ra swakudya. Miri a wu vumberiwanga vuoswi. kambe wu vumberiwe hosi, ni hosi i hosi ya miri. Xikwembu xi pfuxile hosi eku feni, na hina xi ta hi pfuxa hi matimba ya xona. Xana a mi tivi leswaku hi miri wa n'wina mi swirho swa miri wa Kreste ke? Xana ndzi nga teka swirho swa miri wa Kreste ndzi swi endla swirho swa nghwavava xana? E-e. ni kutsongo. Xana a mi tivi leswaku loyi a tihlanganisaka ni nghwavava u tiendla miri wun'we na yona ke? Hikuva tsalwa ri te, Lavambirhi va ta va nyama yin'we ntsena. Kambe loyi a tihlanganisaka ni Hosi u endla moya wun'we na yona. Chavani vuoswi! Xidyoho xin'wana ni xin'wana lexi munhu a xi endlaka xi le handle ka miri wa yena, kambe loyi a oswaka u dyohela miri wa yena. Xana a mi swi tivi leswaku miri wa n'wina i tempele ya moya lowo kwetsima lowu mi nga na wona, lowu Xikwembu xi mi nyikeke wona, ni leswaku a mi tifumi xana? Mi xaviwile hi nxavo lowukulu, hikokwalaho, dzunisani Xikwembu hi miri wa n'wina.